Mae'n adeg cyffrous o ran y tîm ardal yma yn y gorllewin a isio cyflwyno y ddogfen Cymru Iachach sydd wedi dod allan o Llywodraeth Cymru. Dyna lle mae'n gweledigaeth ni'n dŵad o ran y timau cymunedol, y timau integredig yn y gymuned. Wedyn y weledigaeth ydy bod ni'n dod â iechyd a gofal, a'r trydydd sector i gyd at ei gilydd, a hefyd wedyn dod â'r sector annibynnol i fewn hefyd fel 'dan ni'n symud ymlaen. So 'dan ni'n dod â'r meddygon teulu i fewn, y nyrsys yn y gymuned, y therapyddion, y gweithwyr cymdeithasol, a'r trydydd sector, a gneud saff bo' ni'n defnyddio'r rhwydwaith 'na sgynnon ni yn y gymuned I gael y gorau i'r person, i gael y gorau i'r claf. Mae'n siwr diwylliannol 'di'r her fwya', mae'n debyg, achos yym yn gam yn gymwys, mae'n siwr 'da ni 'di cychwyn yym iechyd a gofal o lefydd reit wahanol, yym 'da ni 'di tueddu i edrych ar bob dim 'da ni'n neud drwy lygad proffesiynau gwahanol, felly mae gynnon ni ar hyn o bryd sawl tîm, sy'n gweithredu ar wahân. Felly, un o'r heriau mwya' ydi i ryw radda' disodli rwbath sy' 'di bod yna am ddegawda' o flynyddodd, a cychwyn drw roid, ma' siŵr, sbectol unigolyn sy'n byw allan yn Wynedd ne' Môn arnan ni, a me'wl, wel, sud 'dan ni fod i drefnu'n hunan sy'n gneud synnwyr i bobol? So what we decided to do is to work

Dwi weld wedi neud lot o les wrth y ffordd da ni yn gweithio, mae'n haws trafod achosion, da ni weld be mae pawb arall yn neud a bod ni gyd yn gweithio ar y cyd wrth. Swn i'n deud ers ni gychwyn yym y cyfarfodydd yma, mae yna well cyfreithrebu a cydweithio ymysg yr aelodau. Mae yna amryw o esiampl mewn ffordd lle da ni wedi cydweithio ar y cyd efo'r nyrsys ardal ac wrth reswm wedi cael mewnbwn yr meddyg teulu hefyd lly. Mae hynny'n werthfawr iawn bod ni'n gallu cael y mewnbwn yna yn syth bin yn y cyfarfod ar ddydd Llun. Dwi'n mapio gweithgareddau, yym dwi'n cynnwys yym edrych mewn i gweithgareddau, digwyddiadau a pa fath o adnoddau lleol sydd ar gael yma hefyd. Yym dwi'n gweithio'n agos hefo'r unigolion i drio creu y lincs 'na hefo nhw i weld beth sydd ar gael yn y gymunedau lleol. Um, felly ia, dwi'n gweithio'n agos efo bob fath o um, arbenigwyr i fod yn onest. Wel, be mae'n galluogi ni wneud ydy cydweithio a gallu uh, planio um, gwasanaethau a'r gofal da ni roed i'n cleifion uh, mewn, tre, mewn, mewn ffordd llawer mwy trefnus mewn ffordd. Um, da ni gyd yn dod atyn gilydd uh, fel tîm uh, a gallu siarad yn blaen ac yn agorad ynglyn â'r uh, problemau gwahanol a natur y broblem sgan yn cleifion ni. A wedyn da ni wedyn yn gallu rhoid ar waith y, y, y gofal a'r, a'r cynllun sydd ei angen er mwyn atab y gofynion hynny. Da. Dwi'n meddwl bod ni wedi gwneud cychwyn arbennig o dda. Mae gynnon ni dimau ar draws Gwynedd a Môn ŵan, gyd mewn lle ychydig yn wahanol o ran aeddfedrwydd, ond yn sicr dwi'n meddwl bod ni ar y siwrna. Um, felly, y be nesaf ydy parhau ar y siwrna, sicrhau bod ni'n mynd ar cyhoedd efo ni ar y siwrna yma yym a gweithio efo'n gilydd a bo- pidio bod ofn ma'n debyg i i wynebu rei o'r rhwystra ma sy di bod yna. Fydd yn gymyd dipyn amser i ni i gyrradd pen y daith os na ni byth ond yn sicr mewn blwyddyn ddwy dwi wirioneddol yn meddwl mi fydd trigolion Gwynedd yn gweld dipyn o newid o'r ffor da ni'n ymdrin â'u gofal nhw ac anghenion nhw ac yn y bôn beth sy'n bwysig iddyn nhw fel unigolion. Mae gynnon ni goblyn o waith i wneud o ran diwylliant, meddylfryd, cael bawb ar yr un dudalen, ond os na ni gofio y motto neu'r mantra 'byw fy mywyd fel dwi isio', Dyna'r cam cynta, ac os 'da ni'n cadw'r person yn y canol, dwi'n siŵr y byddan ni ar y trywydd iawn.